statement and I get something wey be say you deserve to know, you deserve to dey more careful, you deserve to know how to take care of yourself. And wetin we dey talk about na something wey dey affect so many people. If you don dey read so many research papers wey dey outside there, some people no even take am something wey dey serious. But if you see people wey e dey affect, you go know say na uh, everybody suppose dey buckle up. It's about asthma. I think sometime a third of uh, May be World Asthma Day, and uh, i- i- the whole month. Uh,

Asthma, asthma, asthma. Well, the first picture wey dey come to person mind about asthma na say uh, if asthma dey do person, na that person wey dey shake one thing, mm. be like say the person don dey quarter to die, you wan come put am inside, you wan come put am inside uh, im mouth to swallow some gas. Mm. But no, that one na emergency event. Wetin asthma be be say asthma na disease of the respiratory system okay e mean say na disease of the lungs we know say na the lungs na that bag wey air dey enter when we breathe in when we breathe out so mm. na disease of the airway but the thing about asthma be say na chronic disease so e mean say asthma na long term disease of the airway Hmm. so when you see person dey shake something dey shake something that one na just emergency event e just like hypertension and stroke stroke na eh, eh, hypertension na long term disease mm -hmm. stroke na emergency of hypertension uh -huh. so asthma be long term chronic disease of the lung or of the airway simple and short. for for anybody wey dey lis ten to me now wey dey lis ten to us on top the show now how the person go take know say wetin e dey go through or wetin e get na asthma. first of all the person fit no know some people uh-huh. fit get these things but they fit no know so uh-huh. asthma dey common in a category of people more commonly e dey more common for children okay then e dey spread across adults and then some elderly hmm. so many times some people dey dey diagnose am for child childhood Now, di major problem be say even wen some of dis children get di symptoms, wetin be di symptoms? E get four major symptoms. Some of dem Okay. go dey wheeze. Like say they dey whistle when they dey breathe. Ehen. Uh-huh. Dem dey call am wheezing. Another set dey call dey get shortness of breath or difficulty breathing. Okay. Other people dey get cough and another set dey get co- uh, chest tightness. Four major symptoms dem dey get. Now, if dis symptoms come dey worse, worse, worse, na im dem go come get dat attack. Hmm. So some people no know say anybody wey dey get attack, e bin get some symptoms before dat attack come. But dat one na a different ball game. So some children go get dis thing or even adult, dem go go hospital. Sometimes where the problem dey dey be say if dem no meet expert wey understand the asthma, Hmm. dem fit no get correct diagnosis. Okay. So person fit get asthma, my chest just dey pain me e dey tight hmm. e no get name of the disease e dey e dey common we just dey manage am i no fit sweep because if i sweep the thing go affect my breathing e no go get diagnosis hmm. but e know say something dey worry am when e do some things those things are kind of called triggers okay so if you no get correct diagnosis you go miss am hmm. but person wey get correct diagnosis the doctor go tell am say

block you know block wey dem take dey build house like say they carry load like they dey carry load or or sandbag put on top their chest aha so that tightness na im not pain o no be Mm, pain na mm. tightness the Mm. chest go just tight then cough shortness of breath wheezing sometimes they go get just one symptom sometimes they go get all the symptom e get any known ways wey be say person go fit use to feel like uh, like if e get like emergency now

as this child just come now or as this adult just come for attack oh i no know oh na asthma dey even cause make this patient dey get all these symptoms so when they come in that uh, attack where people dey where people sabi commonly mm. they go come give them medication to control am after the emergency they don treat the emergency you know like hypertension now they yeah. go come give them medicine make dem dey take for long time mm. now hmm. the major problem be say some of these patients they go dey take medicine by mouth but di best way to di best medication wey dey perfect for all dis patients wey dey live with um asthma hmm. na inhalational medication i dey come inhalational okay make we go on top this break once i come back you go explain that big oyibo wey you speak now and then you go fit send in question uh, just send in your question we dey here for you uh, e dey worry people and e no get age category if you dey hear dr dilem you go hear uh, who say she talk say okay yeah e dey affect children uh, and if you wan really notice more about am uh, you go know say from their younger age you go begin to dey see the signs but uh, e get that big oyibo wey you speak when we go you talk about uh, we dey we, we dey talk about the solution to am and i really wan make you throw more light inside am. okay. Thank you very much, Cheche. So I dey talk say e get uh, issues when dey on ground. The first one be person when get asthma. Sometimes the problem be say they no dey diagnose am properly. Then even when they come diagnose am properly, the way wey dem dey take the medicine. Some people wetin dem dey do be say dem dey go dey buy the syrup. They go even tell you say ah the strongest cough syrup on the market because mm. one of the most common symptom among all those symptoms when I talk be cough hmm. some people go get cough they go take tb medicine take everything cough no go go na maybe later later for future they go come diagnose na asthma you bin get na im make all the things wey you don dey swallow no dey work mm-hmm. another set of people even when they come know say na asthma dem get they go go dey buy the syrup they go dey buy tablet they go dey buy syrup dey buy tablet meanwhile i thought say na lung disease mm. so the best treatment For that kind disease na inhalation na inhalation na be something wey dem dey swallow na swallow be the word na wey dem dey inhale to take in the air -huh. take am breathe in breathe out ah. yeah dey there so na im be the therapy na im be the optimal therapy for anybody wey dey live with asthma whether na child so or na adult. so i i wan understand the magic wey dey inside for them to inhale this this uh, mm-hmm. steam now e, e, that be say e go clear e dey clear the airways huh? okay so na medicine be that thing wey dem dey inhale when dem use the proper inhaler okay so the medicine go go enter the lungs enter the airway mm. come begin treat the thing wey dey so e dey go faster e dey go faster straight to the point point and key that kind thing Hmm. As opposed to when they take syrup, they take tablet, all that one they enter the whole body. Mm, Shey you before e go come understand? enter your- before e go go come through enter the lung. bloodstream and all At those- times, e dey even give some side effects wey no necessary. Hmm. So e dey important make you if na eye na you go put eye drop abi make Yes. you go straight to the Yes, eye. E yes. dey important make they take the medicine wey dey- go just deliver straight to the lung.

Na chronic disease, na long term disease of the airway. E dey important make your wife dey take her medicine everyday. E get two category of medicine. Yes. The one wey when person get attack, they go give am. That one na for acute emergency. Okay. Ehen. Then e get the one wey they dey take, they call am preventer. So anybody wey Wetin get be the work of preventer now? preventer, e go help balance the airway make that thing wey dey cause the patient to get attack e go mm. calm am down so if they dey take that preventer morning and night morning and night every single day mm. even when at times they go dey exposed to maybe their trigger whether na dust or na rain or na flower mm. the thing no go, go trigger exactly go, oh. so e go just calm the whole airway down. because e don already clear everywhere before. exactly. now i wan talk about the awareness in, in especially in nigeria how, how aware okay. the people dey about about asthma. the theme for this year's asthma day na closing the gap. okay the major set of people apart from some healthcare practitioners wey no fit get the skill no be all of them get the skill to no be everybody get am another set of people wey dey suffer for this knowledge gap na the patient okay for example now this particular person wey talk say im wife dey suffer the thing mm. if on a normal day she dey take her medicine every single day for that pregnancy she go carry that pregnancy no shaking nothing go happen she go born nothing go happen mm. but e hmm. mean say that one for every day she no dey take am do you understand so yeah. she come begin get complication breathing difficulty and all of that because people fit get asthma and they fit live their full life you know david beckham mm -hmm. you sabi am mm-hmm. that footballer wey dey play ex footballer he be asthmatic patient he be asthmatic patient now he go play ball oh ah, wetin happen he dey take him medicine every oh, day the others mm, na him make oyibo pass us but eh, we are getting there. good afternoon chiachi i'm one of the patients that suffer from asthma right from 2014 till now i'm using uh, the the inhaler.

i dey clear my chest you dey use drink to clear your chest uh, okay you dey use drink to clear your chest uh, doctor you dey hear cheche uh, how be the best way for me to stop to dey you please ask doctor delem how be the best way to stop to dey use inhaler i don tire okay somebody say like she i don talk tire am like i talk am anybody wey get asthma suppose dey on preventer long term treatment so If you dey use preventer for morning before you comot you take your preventer go do your work go do your business for outside when you come back for night before you sleep you take your preventer. Hmm. And I'm so asthmatic. Thank you for bringing doctor. I really suffered when I was in secondary school because we no find out on time. I suffer regularly, uh, coughing, difficulty mm -hmm. in breathing, chest pain, mm-hmm. everything she mentioned. Mm -hmm. And then I won't have strength to walk, but now at least I'm managing it and I'm fine. Though sometimes I still have the attack, but I know what the problem is now. now the problem be, with that one be say people no suppose to even get attack so if you dey take your prevental medication you no go get because people so, wey dey so, die so, na so attack na so wetin dey trigger the attack. so different people get different triggers some people na dust some people na this uh, mold some people na cockroach some people na rain some people na season but As long as dey take their prevental medication, e go calm e go calm the airway so that person no go get attack because sometimes dey go get attack begin use the medication for attack e no go work all those people when dem die for asthma when you dey hear for news wey get sensational death na that attack cause am dey dey get attack sometimes dey no get their reliever medicine or dey come dey get the dey get the reliever medicine for hand but e no come dey work why because everywhere don every um the airway no dey calm

Sometimes, person wey get asthma you go find out sey e dey get skin itching, eye itching, excess um catarrh. All na part of the whole syndrome of allergy. So, some pipu go get asthma get eye scratching, brown brown eyes. They go scratch eye, eye go change colour. Some pipu go get asthma get constant catarrh. You go see some pipu morning, afternoon, night. Even inside Sahara Desert, de get catarrh. No be dat one na the asthma dey cause.

if you dey use your preventer medication mm. na long term no be something wey you go just begin stop anyhow no na long term just like hypertension you no go just stop hypertensive na long term so mm. you go mm. dey use am long term mm. i talk say they get two categories of medication e get the medicine wey dem dey use for emergency if you be asthmatic you don go emergency before e get one inhaler wey dem go give you most likely that inhaler na the reliever inhaler wey dem dey use for asthmatic attack relieve am na to relieve something na relieve um then the one wey dem go give you for long term even when you no get attack or sometimes you just get symptom dem go give you that medicine for long term you go take am one for morning one for night or two for morning two for night that one na preventer or controller if you go see your doctor your doctor go tell you if you carry your prescription go meet your pharmacist dem go tell you e no hard okay so she, you, you don't hear what she talk now go meet a doctor go meet a pharmacist or anybody just tell them say uh, this do doctor delim dey shout uh, prevent her prevent her or maybe before prevent doctor delim go uh, I, I, I believe say you there instagram so maybe they need to dm you cheche she is right though i have been asthmatic from birth and the prevention drug helped me so much i have two boys now without labor stress

not for you na wo- uh, na wow vincent from abraham adesoyo okay e get wetin dem call occupational asthma Okay. Ehen. so some people na just for their place of work that thing dey happen Hmm. immediately they change location the thing go calm down some other people dey get the gene for asthma because asthma too the regular asthma dey for family dem dey Hmm. inherit am Yeah. some people go skip them go go their pikin but dem dey inherit am So person wey get the gene wey come get occupational asthma they need treatment or they need to leave that work or prevent exposure to that thing wey dey cause trigger for the place of work. Okay doctor is it e na true say person must do surgery before to stop asthma. You see say that one now na myth make we burst that myth. Uh-huh. Asthma na in, uh, uh, uh, disease of the airway mm -hmm. if you take your preventer medication e should clear your asthma except no be asthma you dey take talk o airway go clear every day morning na two times i dey take am morning and night hmm. na im be the preventer i no dey talk of the aborter. doctor dilam please o oh, we need to know the preventer oh, okay hi cheche they say meet your physician to ask please there's any connection between asthma and pneumonia from st thomas.

the doctor go find out. All right. And and, and Cheche, please help me ask doctor, can she mention the name? She no fit mention name of name the of preventer. no na it's unethical. Hey, darling, no be so that they do. Eh? If the preventer sell am one, make you call here, make we sell am fifteen minutes for am. Please, I, I, I just join this topic. Uh, uh yes, darling, we dey talk about asthma.

no be medicine for meat asthma plenty for the here me- meat plenty and the worst part be say na the patient dey suffer am and if their chest no clear they are at risk of Wow! untimely death how you dey smoke and then you dey asthmatic in fact some of them just dey you dey gam- you dey they get such gamble am. patients Ah, dem play ah no be nigeria in fact some of them this week when dem dey smoke na the sufferhead of nigeria just push them to wetin be the begin dey worst wey you smoke don the- see for for your patients the guy the person get attack yes im inhaler for for reliever yes for acute attack abi yes the thing finish yes e get like six the guy the man no dey take controller the guy come drive he break oh. traffic come come reach hospital gate by the time we rush out the man don die oh, we see all the dear. empty canisters of the reliever we medication wey we see all the just scatter for the dashboard he drive himself reach hospital he drive himself for the gate pass out for the gate we could oh, by the time dear. we reach there running nothing, for his life nothing nothing trying to come and get emergency treatment for emergency na so the man pass. so wetin be your best advice for anybody wey dey asthmatic. anybody wey dey asthmatic avoid your trigger take your preventer medication see your so, doctor. so that preventer dey important. e dey important very very important pa all those people wey say ah the person asthma kill am asthma kill am e no go dey happen like that so that death from asthma dey preventable in fact e get one woman when i see she say ah pikin get asthma e mean say she go die early and that one say ah pikin get asthma e mean say she no go marry husband if they hear say she get asthma she no go i say no when you take your preventer everybody go dey happy lungs go dey happy Yes, so church, I get it now. Okay, doctor. Oh my goodness, God bless you for coming on top women's corner. Church, I dey pregnant. I'm asthmatic, but I been dey take my preventer. God bless. Uh, the doctor also help me ask doctor. This preventer is that medication that you take to prevent attack, right? this person reach your mouth say She wan yes or put- she no wan put watch for my mouth say yes or no if you take am attack no go come okay no so suppose doctor come. has answered you she dey there Dr. Dylan, thank you so much. Thank you, Thank you for everyone. your time. And Thank you. yes, this problem not be me go carry am. When they go take re- reach out to you, you dey social media i dey platform. social media i dey Okay. instagram dr Alright. dilim d Eh, o spell am o. d o doctor na Uh-huh. d i l e e m

hopefully you don understand wetin we dey talk about we wan make you dey alive stay self safe and of course dey very healthy okay do the needful and i know say all your physicians dey go collect am today go call them for phone please oh i don hear wetin be preventer doctor doctor delem thank you. Thank you so much. You never download the Wazobia FM app?